Ɔdɔfoɔ, Nyankopɔn nhyira wo ɛnɛ da yi so. Ɛyɛ wo nua ɛne ɔdɔfo Sɔfo Boamani. Ɛnɛ so, me ne wo bɛdi nkɔmmɔ kakra. Ɛnti yɛaso na tie me. Megye di sɛ wo nti na Awurade see memfa asɛm yi mmra. Na sɛ wotie na sɛ ɛyɛ wo dɛ a, na woahyɛɛ so ama wo nua so anya bi. Saa so na YouTube so so bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi asɔskrabe na wo nua biara so anya bi na wamia adɔma no so, na sɛ ɛkɔba sɛ Awurade nam me so de nkɔmmɔ biara ba a, na wate bi. Bɔ mmɔden sɛ wobɛka kyerɛ wo nua sɛ ɔnsɔskrabo Sɔfo Boama channel no na ɔde asɛm bi aba a wate bi. Ɛyɛ Christ Life TV online, na megye di sɛ nnipa bebree wɔ so. Ɛduru baabi a yɛ a na nneɛma papa no nnipa nnya adagye ntie, ɛyɛ a, nanso saa na ɛwɔ sɛ ɛba. Na migye di sɛ wo de wobenya adagye atie ɛfiri sɛ Awurade wɔ biribi papa bi de ma wo wɔ saa channel yi so. Me ne wo bɛdi nkɔmmɔ kakra sɛdeɛ metaa yɛ no daa no, na ɛnɛ deɛ mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɔma w'aso mu mmue na ɔmfa n'asɛm nso mfa me so mmɛdom na afei ɔmfa so nhyira wo. Ɛnkyɛe na yɛdi nkɔmmɔ faa nhyira ho na yɛtoa so bio. Enti Awurade nam me so rebɛkasa akyerɛ wo bio. Yɛka nhyira a, ɛne dɛn? Nhyira ne ade a Onyankopɔn de adom onipa a ɛmfiri ne berɛ nnwuma mu. na mmom nhyira no mma kwa gye sɛ onipa yɛ biribi ansa na Nyankopɔn ahwɛ so ahyira no. Ne saa nti, ɛna ano yɛkasaa ho sɛ, nhyira no de ɔdwene mmɔborɔni ho, na Awurade se ɔbɛwowa no dahia dam. Sɛ wodwene mmɔborɔni ho a, Awurade yɛ nsɛnkyerɛnne de ma wo. Na ansa na Nyame ɛbɛhyira onipa biara no, na ɛsɛ sɛ wo nso woayɛ w'adwene sɛ woreyɛ biribi. Nokwasɛm ni, wuntumi ntra ase sɛ meda me nkwa nna nyinaa sɛ Awurade mfa nhyira bi mfiri baabi mmehyira me. Dabi. Awurade betumi ayɛ ho sɛnkyerɛnne sɛ obetumi ama obi abɛkyɛ wo adeɛ deɛ, ɛno wɔ hɔ. Na mmom yɛka nhyira a, ɛsɛ sɛ deɛ wode wo nsa reyɛ no, deɛ wode wo nsa reyɛ no, na Awurade ahyira so. Ɛno nti, ɛduru baabi a yɛka asɛm bi sɛ, mpo sɛ onipa a ɔpɛ sɛ Nyame hyira wo paa no, ɛsɛ sɛ wankasa woyɛ wankasa w'adwuma. Sɛ wopɛ sɛ Nyame hyira wo paa a, ɛsɛ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ wankasa w'adwuma. Menka sɛ ɛdi kwa sɛ woyɛ obi adwuma, na mmom deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ woyɛ obi adwuma a, Ne nyinaa akyi no, bɔ mmɔden sɛ wo nso wobɛyɛ biribi a ɛfiri w'ankasa wo mu na woyɛ, na Nyame bɛtumi afa so so ahyira wo pa ara. Ɛno nti na ɛduru baabi a wobɛhu sɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ yɛn nuanom doctors no, ɔyɛ adwuma wɔ government hospital kɛseɛ, na wasan akɔbie ɔno ankasa ne clinic baabi na ɔde hwɛ nnipa, ɛboa nnipa. Nnipa bebree yɛ baa adwuma akɛseɛ akɛseɛ nanso wɔsan kura adwuma kakra a wɔsan yɛ. Adɛn ntia? Sɛ Nyame pɛ sɛ ɔhyira wo a, ɛyɛ a ɔbisa sɛ ɛdeɛn na ɛkura wo a ɛyɛ w'ankasa wo dea na ɔmfa bi nka ho. Ɛno nti nnipa bebree wɔ hɔ a wɔn nhyira no ɛkɔdi nkurɔfoɔ bi hɔ because of sɛ wɔn nneɛma nyinaa no asɛ wɔhyɛ nkurɔfoɔ ase a wɔyɛ adwuma ma nkurɔfoɔ. Ne saa nti, wɔn nhyira no dodoɔ no ara kɔ wɔn adwuma nom awuranom hɔ. Na sɛ Nyame ne wo kasa sɛ yɛ biribi a, nni kwan sɛ wosuro. Kentene wo ho na so hyɛ biribi ase na Awurade ɔbɛhyira wo. Ɛduru baabi a na obi wɔ hɔ koraa Nyankopɔn ahyira no abue kwan ama no, nanso so ɛnam sɛ ɔnni akokoduro na ɔde bɛtu anamɔn nti, da biara ɔrebɔ mpaeɛ sɛ Nyame nhyira no, ɛnso Nyame adi kan abue kwan no dada. Ɛte sɛ yɛaka pono atom. Ɛnyɛ pono a yɛaka atom nyinaa na yɛalɔke no anaasɛ yɛde safoa anaa padlock atom. Pono bi wɔ hɔ a yɛaka atom, nanso so ɛda hɔ. Ne nyinaa sɛ wobɛsɔ handle no mu na watɛne no na wabue. Ebi wɔ hɔ nso so a alɔke, yɛde key atom. Esiane nti wobɛpem apem apem wontumi mbue. Yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔ a Nyame abue kwan no de ama wɔn, nhyira kwan no de ama wɔn, aka sɛ ɔno ankasa bɛsɔ handle no mu na wabue door no because ɛnyɛ adeɛ a ɛda hɔ kwa saa sɛ wotwa mu a wobɛhu sɛ ɛda hɔ, daabi, wode kɔ ho na kɔkyim no hwɛ na wobɛhu sɛ saa Awurade abue kwan no de ama wo. Sɛ wokenkan Genesis ɛti mmiɛnsa, Genesis 3:19 hɔ a, Nyankopɔn ka kyerɛɛ Adam sɛ, Wo, w'anim fifire mu na wobɛdidi ɛkɔsi sɛ wobɛsan akɔ nnɔteɛ mu, ɛfiri sɛ wofiri nnɔteɛ mu na ɛbaeɛ. Ɛberɛ a ɔkɔtee aduaba no bi diiɛ na Nyame ne wɔn rekasa no, na saa asɛm wei yɛ asɛm a ɛmu ɔdu pa ara. Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo, onipa biara a ɔwɔ asase wei so no, sɛ wode wo nsa bɛkɔ w'ano a, gye sɛ woasam w'anim fifire. Ɛmfa ho ne deɛ wowɔ anaasɛ deɛ wonni, Ɛno nti na wobɛhu asikafoɔ bebree kɛsɛ sɛ nka wɔsɔre a nka wɔda wɔn nkwa nna nyinaa nanso wɔn berɛ mpo sene ahiafoɔ. Ɛyɛ nhyehyɛe a Nyame de maa onipa sɛ onipa biara before sɛ wo nsa bɛkɔ w'ano no gye sɛ wosam w'anom fifire. Ne saa nti deɛ wobɛnya wɔ wiase biara nni hɔ a ɛbɛso. Da biara wobɛbrɛ ada kyerɛ sɛ wonkɔɔ pɛnhyɛn deɛ a ɛne ɔbrɛ no deɛ ɛda wo so. Nanso so no, bebree so brɛ nanso wɔnhu wɔn ho ano ɛfiri sɛ Nyame nhyira nni wɔn so. Sɛ wobɛyɛ ogyedini na sɛ wode w'akwan hyɛ Awurade nsa na sɛ wobɔ wo ho mmɔden kakraa bi a, Awurade bɛtumi ahyira wo ama no ayɛ yie. Nhyira a nnipa a bebree adwene kɔ so anasɛ nhyira a wobɔ nhyira so a nnipa dwene Deɛ ɛtaa kɔ so kɛseɛ ne sika anaa ahonya. Ampa, sika ne ahonya no yɛ fɛ, na Nyame nhyira so na ɛma onipa tumi kɔdu saa mpɛnpɛnsoɔ no. Ɛwɔ mu sɛ nkorɔfoɔ bi tumi fa kwan bebree so, wɔn a wɔtu nnuro, wɔn a wɔkum nnipa, wɔn a wɔsisi nnipa, ne deɛ ɛkeka ho nya wɔn ho deɛ, na ɛno ɛnyɛ Nyame nhyira. Ɛno deɛ ɛduru baabi a, ɛsan firi wɔn nsa ma nnipa no san yɛ mmɔbɔ, na mmom Nyankopɔn hyira obi sɛ kakra bi a wowɔ no wode adwene pa ne adwumaden reyɛ ho adwuma na Nyankopɔn atɔ nhyira firi soro abɛgu so ama wo. Ɛno nti ɛnɛ nkɔmmɔ no nyinaa no deɛ ɛwɔ mu ne sɛ bɔ mmɔden sɛ wankasa wobɛyɛ biribi sɛ wopɛ sɛ Nyankopɔn ɛhyira wo a mɛnyɛ hufoɔ sɛ na mekɔtra ɛbɛyɛ yie anaa ɛnyɛ yie, daabi. Ɛnã no, me ne wo di nkɔmmɔ sɛ adwene bi a ɛbɛba wo tiri mu biara no, sɛ ɛyɛ adwempa nko ara de a, nya akokoduro na tu ho anammɔn because wobɛtumi ayɛ. Ɛno nti na Nyame maa no baa w'adwene mu. Nyankopɔn nhyira wo. Ɔdɔfoɔ, sɛ wopɛ sɛ Nyame hyira wo a, bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ biribi. Ɛntra ase ɛmfa wo nsa ɛnhyɛ ɔdam nifa mu. Sɛdeɛ mekaeɛ no, ketewa bi a ɛkura wo biara ɛnsua, wobɛtumi adanedane no na wode ayɛ biribi. W'adwene a ekura wo mpo, wobɛtumi de ayɛ adwuma. W'ahoɔden a ekura wo, biribi biara a Nyame de ama wo no, w'ani kora kɛkɛ, wobɛtumi de ayɛ adwuma ma Nyame ahyira wo. W'aso kɛkɛ, wobɛtumi de ayɛ adwuma ama Nyame ahyira wo. Ne nyinaa sɛ wobɛtu anamɔn na womfa wo nsa nhyɛ wo dam nifa mu. Sɛ wopɛ sɛ Nyame hyira wo na wodi yie wɔ abrabɔ yi mu deɛ a, ɛneɛ kentene wo ho. Nyankopɔn ka kyerɛɛ Adam sɛ, Wo, wobɛdɔ. wobesam w'anom fifire. Sɛ wobɛdɔ dɛ wobesam w'anom fifire deɛ a, ɛnneɛ wobedidi. Ɛnneɛ, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, wo nsa betumi akɔ w'ano. Ɛwom sɛ deɛ wobenya biara nni hɔ a ɛɛ wo bo bɛdwo so deɛ ekosi sɛ wubewu no, nanso so no, sɛ Nyame hyira wo a, ɔnyɛ mmɔbɔ. Hyɛ no nso paa, obi a Nyame ahyira no biara no, ɔnyɛ mmɔbɔ. Ɛno nti sɛ wode ho to Awurade so na wosom Nyame yie, w'abrabɔ fata Awurade, na wode wo nneɛma toto yie, na wode adwumaden ka ho a, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, ɛyɛ sɛ wohyɛ aseɛ ara na akɔyɛ yie sɛdeɛ binom, anaasɛ wote binom nka, anaasɛ wohu binom no, wɔhyɛ aseɛ firi baabi. Enti wo nso, sɛdeɛ ɛteɛ biara, wobɛtumi ahyɛ aseɛ afiri baabi akɔwie baabi. Ebinom wɔ hɔ a wɔyɛ nnipa akɛsefoɔ pa ara, nanso so sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛhyɛ aseɛ akɔduru hɔ no, ɛyɛ no den? Ɔhu obi a wagye din na ɔyɛ ɔdefoɔ a, ɛyɛ na n'adwene yɛ no sɛ ɔfiti yɛn na ɔkɔduru hɔ? Dabi. Ɔhyɛɛ biribi ase wɔ akokoɔduro ne adwumaden mu, ɛnna Nyankopɔn hyiraa no. Nyankopɔn bisaa sɛ, Ɛdeɛn na ɛkura wo na ɔnhwɛ so na ɔnhyira wo? Sɛ wonni biribiara deɛ a, ɛnneɛ deɛ ɛkura wo no mpo, anhwɛ a ɔbɛgye afiri wo nsam. na megye di sɛ wowɔ biribi. Enti kentene wo ho, kanyan wo ho kakra, bɔ wo ho so, bɔ wo ho so. Sɛ onipa bi wɔ hɔ na wayɛ n'adwene sɛ ɔrenyɛ biribiara na ɔpɛ sɛ Nyame nhyira no a, ɛyɛ den, ɛyɛ den sɛ ɔbɛhu Nyame nhyira wɔ n'abrabɔ mu. Ma menka asɛm wei sɛ ɛnkyerɛ wo, yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ wiase a yɛ a na yɛfii sɛ wɔyɛ lazy, wɔyɛ akwadworɔ. nanso wɔnyɛ akwadworɔ anaasɛ wɔnyɛ lazy sɛdeɛ mekaeɛ no, na mmom no wɔnte abrabɔ no ase papa. Ne nyinaa ne sɛ, n'adwene yɛ no sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔyɛ obi adwuma na obi tua ne ka. Ne saa nti, da biara ɔtwerɛ application, da biara ɔkɔ interview, nanso ɔnnya adwuma no bi nyɛ. Ne saa nti, nnipa a atwa ne ho ahyia no se ɔyɛ lazy, ɔmpɛ adwuma, ɔyɛ kwadwofoɔ. Ɔdɔfoɔ, saa foɔ no bebree hɔ a Nyame pɛ sɛ wɔn ankasa hyɛ biribi ase na wɔn yɛ. Na ɛnam sɛ wɔn nya akokoɔduro nhyɛ biribi ase no nti no, na wɔn adwene yɛ wɔn sɛ ɛsɛ sɛ obi na ɛyɛ biribi na wɔn de wɔn ho kɔ hyɛ mu na wɔn anya wɔn ano aduane no nti no, da biara wɔn a atwa wɔn ho ahyia no sɛ saa foɔ yi yɛ lazy, wɔn mpɛ dwuma. Sɛ ɔte mantamu bi na sɛ yɛse wo mpɛ adwuma a, mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ebia w'adwene mu no nyɛ adwuma na ampɛ na ehia na wonya nya bi a, Nyame pɛ sɛ w'ankasa wohyɛ biribi ase. W'ankasa wohyɛ biribi ase. Na ano na metu me nua bi fo sɛ hwɛ, wobɛtumi koraa akɔ baabi a eh, yɛresi dan na wakɔsoa mɔta na wanya just hundred Ghana cedi na wode afiri aseɛ sɛ wode retɔn adeɛ anaa wode reyɛ biribi. Wo hoɔden no deɛ, ahoɔden no nko ara mpo yɛ nhyira. Wote aseɛ? Wobɛtumi akɔyɛ adwuma ama obi da koro pɛ, na sika a wobɛnya firi adwuma no mu no, wode ahyɛ biribi ase. Ɛyɛ kakra kakra kakra kakra kakra. Deɛ nti a wokɔ adwuma biara mu a ne yɛayi wo adi no, ɛnyɛ sɛ w'adwuma na ɛnsɔ ani. Ebia Nyame pɛ sɛ w'ankasa wohyɛ w'adwuma ase. Wokɔyɛ kurom Ghana deɛ a, yam sɛ adetɔn ne ade a ɛdɔɔso paa. Wo nso wubetumi de wo ho ahyɛ mu bi ama Nyame ahyira wo. Ɛnyɛ da biara na wobɛyɛ mmɔbɔ na wobɛsrɛ adeɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ bebree di adanseɛ, na ɛyɛ mmɔbɔ na mesrɛsrɛ adeɛ na ɛte sei na ɛte sei. Daabi, mepɛ sɛ wosɔre na woyɛ biribi, na Awurade se Ɔbɛtumi ahyira wo. Nyankopɔn nhyira wo ɛnnɛ anwummerɛ yi sɛ wotie saa nkɔmmɔ yi. Yɛfrɛ me Sɔfo Boama. M'asɔre de Christ Life Ministry. Yɛwɔ UK, London kurom, Canning Town. Me namba yɛ 079 44048463. Wobɛtumi afrɛ me ne adi nkɔmmɔ. Sɛ woyɛ obi a woyɛ adwuma bi a ɛnyɛ yie anaasɛ woatrae atrae atrae ɛnyɛ yie a, ebia na wohia sɛ yɛbɛtu wo fo wɔ kwan bi so anaa yɛbɛbɔ mpaeɛ de ama wo. Wobɛtumi afrɛ me na yɛabɔ mpaeɛ na yɛadi nkɔmmɔ nso so. Ɛsɛ sɛ Nyame tumi hyira obiara ne ne gyidie ɛno no. Obiara nni hɔ a Nyankopɔn tae no. Obiara nni hɔ a Nyame pɛ sɛ ɔsrɛ sradeɛ. Obiara nni hɔ a Nyame pɛ sɛ n'anim gu ase wɔ abrabɔ mu. Ahoɔden no koraa ɛkura wo no yɛ nhyira a wobɛtumi de amake life ahoɔden no nko a ehia ekura wo no, ɛno nko ara yɛ nhyira. Nimdeɛ no a wakɔ sukuu akɔsua no, ɛno ɛyɛ nhyira. Ɛno nti aka sɛ wankasa wobɛtu anammɔn na wayɛ biribi. Nyame bɛhyira wo na ɔbɛyɛ wo yie. Ma menhyɛ nkɔm ngu w'abrabɔ so. Nyankopɔn nte n'anim nkyerɛ wo na ɔma wo nyansa ne nhunumu ne nimdeɛ. Wobɛtumi asɔre na wakɔ a, Nyankopɔn mma wo ahoɔden. Nyankopɔn mfa ne nhyira mmra wo so Ɔnte n'anim nkyerɛ wo bio, ɔnte n'anim nkyerɛ wo bio. Ɔmmue kwan kɛseɛ mma wo na fa so di yie. Nyankopɔn mmoa wo na tumi som no honhom ne nokorɛ mu. Nyankopɔn mmoa wo na woamfa w'abrabɔ ankɔyɛ nneɛma basabasa sɛ wopɛ sɛ wodi yie. Nyankopɔn mmoa wo na ɔnkyerɛ wo kwan afa so na deɛ wo nsa bɛsɔm biara no ayɛ nhyira. Shalom Shalom. Sɔfo Boamani. Nyame nhyira wo.